Oraz näme üçindir edil şu wagt öz ýagdaýynyň şular ýaly çykgynsyz ýagdaýynda, çykgynsyz şertinde näme üçindir bir köne saman agtaryp, aýagaldygyna oppozisiýanyň liderlerine, wekillerine, şol sanda maňa-da aýyplama ýöňkemek bilen meşgullanyp başlady. Oňam oňam bu hereketini höwes bilen gollap, öz kanalyna çagyryp oturan ynha betnebis bir gara niýetli adamlar bar, onam bilýäňiz, höwes bilen peýdalanyp ugradylar. Orazyň bu hüjüminden yzly-yzyna meçew berip, diýmejek zatlaryna çenli diýdirjek bolşup, şeýdip. Olaň niýeti näme? Olaň niýeti şuwaça Oraza kömek etmekmi? Şu Orazyň häzir şolaň kanalyna çykyp, edip oturan çykyşlary Orazyň bähbidinemi? Ýa şony gorajak bolup oturan, ynsan hukuklaryny goraýan guramalaryň alyp barýan işiniň bähbidinemi şol? Ýa şuň aladasyny etjek bolýan oppozisiýaň liderleriniň wekilleriniň hem bähbidini, şolaň etjek bolýan işiniň kömegine ýardam etjek zadymy? Ýok. Sen oýnaýan adamlaň maksady saňa kömek etmek däl, olaň utuk gazanjak bolmak maksady bar. Olaň maksady seň üstüň bilen beýleki oppozisionerleriň mertebesini kemsitmek, oppozisiýany dargatmak, oppozisiýaň öňüniň işiniň öňüne böwet bolmak. Olaň bar maksady şo. Şoň netijesinde-de özlerini öňe çykarmak. Olaň indi abraýy ýere döküldi. Olara tomaşa edýän adam ýok. Ýöne seni getirip, seň gyýbatyň üsti bilen, seň tudurýan dawat, jenjeliň üsti bilen adamlaň ünsüni özlerine çekjek bolýarlar. Döwletbaý han şeýdip seň gyýbatyňy şeýdip çişirip-çişirip adamlary şu kanalyna geler ýaly etdi. Mundan öň o kanalyny görýän ýokdur. Indi Döwletbaý han näme diýýär? Ana, meň diýýär, sag bolsun aýdan bolýar türkmen halkyna. Ine, geldiňiz, ine, meň diýýär, abuna ýazylanda müň sany ýene müňden geçdi, Taňry ýalkasyn diýen. Şony goldaw hökmünde kabul edýär. Ine, şonuň üçin şu taýdan men adamlara ýüzlenjek bolýan. Adamlar, siz şolar ýaly hajathana, şolar ýaly ine, bok ýaýradyp oturan kanala baryp, şolara häzir abuna ýazylmak bilen siz näme edýäňiz? Şoň özi, şolar ýaly bok ýaýradyp oturan adamyň magtanmagyna mümkinçilik berýäňiz. Siz şoňa goldaw berýäňiz. Meň bä berjek maslahatym, Şulaň kanalyna abuna ýazylma. Özem göni aýdýan. Şular ýaly opozisiýaň işine hyýanatçylyk edýän şular ýaly poh ýaýlap özem yzygiderli poh ýaýradyp otyrlar. Diňläp görüň şuň soňky ine iki aýyň dowamynda şulaň edýän gepleşigini. Togsan sekiz togsan bäş prosendi opozisiýa garşy görüp gönükdirler. Ýa oňa hapa dökmeli ýa buňa hapa dökmeli. Haw ýa ony watan dönügi diýip atlandyrmaly ýa buny haýyn diýip atlandyrmaly ýa agent diýip atlandyrmaly. Ýöne şodur şolar ýaly neme mazmundan ybarat gepleşiklerdir. Näme göreňzokmy şuny? Näme üçin onuň onuň kanalyna baryp o abuna ýazylyp oňa goldaw berip otyryň? Şu mindi siziň oppozisiýaň işine ýardam berişiňiz, şu mindi siziň göreşe goşulyp göreşe ýardam berişiň. Indi şular ýaly derejede aga garany saýgarmaz ýaly derejede dälsiňizä sizem. Umuman sen indi men şu şu günki aýdan şu zatlaryma garşy näme aýdyp biljek oýan gel meň kanalyma. Sen ol hajathanaňa barjak däl men o Muhammet Diýojiň hajathana ýaňky Döwlet Baýhanyň hajathanasyna barmaga Gaý, bir namysy bolan adam barmy ýa? Özüne hormat goýýan adam indi şo taýy barmyla? Barmalam däl. O taý kim barýa ol adyp Nurmuhammet han namys ýaly a ýaňky çemçeläp ýygnan abraýyny çanaklap döküp döküp oturan bir e, paňkelle bir ýaşuldar barar. Bagyşlaň ol men şony diýmeli bolýar. Şu ýaşul şu zatlaryň aňyrsyna ýetmän şu gurrunlara goşulyp otyr. Şu gyýbatlara goşulyp otyr. Näme üçin goşulýar? Oýnatdy. Oňa da eýýäm näçe ýaşullar ýütüpdi. Şoda goşulma gybata. Ýok, ol bilýä şo taýda ýalan söz gybat aýdylyp oturanyny, töhmet atylyp oturanyny bilýä, aňyrsyna geçip goşulýa. Şeýtmek bilen ana gynansak-da, oppozisiýaň ýaşulusy diýlip oturan adamam öz mertebesini ýene ýere urdy, ýere çaldy. Näme üçin? Diýmek şo taýdan bir bähbitjik isleýändir. Diýmek şuňa bir bir zatjy ködürlän bolýandyr, kemput edürlän ýaly, ol çaga kemput edürlän ýaly. Şo taýda bulap oturan ýaňky bar-a, Döwlet Baýhan bilen çemeni örän. Biz şundan beýläk, ýaşuly bolsun, ýaşkiçi bolsun, şular ýaly aýagyny gyýşyk basyp, şular ýaly gyýbat ýasap, şulara goşulyp, oppozisiýanyň içinde bölünişik döredip, oppozisiýanyň içinde päsgelçilik döretjek bolup oturan adamlaryň hemmesini edýän işini biz ýüzüne basarys.